Pa lokual ta Aruba su Light den Parade ta tuma lugar ayer anochi. Huntu ku Meeting and Slaying keda nos ta join tambe, pa lokual ta bida pa trese transmishon bibo y direkto pa tur esnan ku ta na kas. Slaying bon tardi, kumai. Bon tardi Brian, bon tardi tur esnan televidentenan ku ta bezig di mirando nos a traves di tur e kanalnan di Diario TV, tur e maneranan pa wak nos. Mi ta sumamente kontento di ta un biaha mas presentando huntu ku bo, lokual ta trata e Children's Parade di San Nicolas. Exactamente, Slaying a toki rato, tur kos ta bai kuminsá, nos tin ya kaba. Nèt parti patras nos tin lokual di Kuerpo Polisial kaba ku tradishonalmente ta duna inisio ofisial na lokual ta bira nos paradanan di Karnaval. Nèt patras di nan bo tin lokual ta e bèner tambe di Elite. Anto esei ta duna tambe inisio pa lokual ta e parti di e Royaltiesnan tambe ku no ta riba karosa den kaso ku nan no sa wak rato pasobra nan ta wòrdu kompañá tambe ku Quality Brass Band. Dus ta bira sumamente interesante e parada grandi di nos muchanan. Mañana ta dia liber, by the way. Mañana ta dia liber pa e muchanan. Korekto korekto pa tur es mayornan ku ta bes ta wak nos tin mucha nan kòrda nan ku mayan boso ta liber mayan no tin skol pasobra no tene na kuenta ku nan tambe ta haya nan dia di deskansá despues di nan parada. Esei ta korekto esei ta manera un karnavalsmandag chikitu Korekto antes di e karnavalsmandag korekto nos traha nos tin lokual ta kuerpo milisiano so basi nos tin e lokual de voseronan tambe. Nos tabatin Lito Kibanda tambe ki rato nos a kombersá kuné pa nos wak tambe kon a bai ku Juffer Morning i tambe lokual ta Parada di Lus den kaso ku na lei den por ei tambe ku a tuma lugar. Ya nos a wak ku ta tin vários detenshon den e kaso aki pero ta interesante pa nos por tin e detayesnan tambe di kon tur kos a bai pa lokual ta bira paradanan ku nos tin ya kaba tras di lomba. Si bo a kaba di sintonisá nos ta biba direkto kina mes dilanti di e Iconic lokual ta Nicholas Store transmitiendo lokual ta bira nos Parada di Mocha. Kuater grupo nos tin awe Aslin. Pero e ta primiti un bes mas di un parada sumamente jòli, ku yen energia, spesialmente pa nos muchanan. Nos tin Lito, nos a bai kombersá ku Lito awe atardi pa nos sa mas di lokual ta e detaisnan tambe pa lokual ta e paradanan ku nos tin ya kaba tras di lomba. Lito, bon tardi, felis atardi, ban kuminsa na Juver Morning. Nos a wak kaba den den kaso kinan ku boso publiká lokual ta tanto de e detenshonnan, kontrol ku tabatin Kon a bai ku e weekend atras di lomba ku nos tin awor aki? Bon tarde en berdad bon tarde pueblo di Aruba si nos kuminsá ku e Juve Morning ta en berdad bintikwatro di detenshon pa ku motor unit e diasnuebe detenshon den e Juve Morning si nos wak ayera den e Light en Parade nos ta in diasdos detenshon i ku e motor unit nos ta in nuebe detenshon bolbiendo bek na Juve Morning ocho persona pèrdè de buey djabièn djabèn amanese djasabra awe Nos tin un parada ta cuminsa net dos ora. Nos tin shen i cuarenta i sinku policia di papia. Mi a comprende tin cuatro grupo participando di mas o menos seis shen i cincuenta participante. Ke men esaki ta nos trabao awe pa mantene orden publico. Dios laga tur cos bai bon. Despues di locual ta para di mucha tin locual di filmamento di momito tambe. Si ta nifica cu lo bai un poco mas laat tambe na e caso aki. Sí, tin e kaso ki ta bai poko mas lat, pero e ta un kustumber di un par di aña kaba ku despues di e parada di mucha di San Nikolas di biahanan ta kiba momito, meskos ta pasa otro siman ku e parada grandi. Pues ta trobe e nos tin kuerpo polisial ta keda te na final di esaki. Tremendo Lito, danki. Na ordu. Esei ta Lito Lacleyton me vocero di lokual ta kuerpo polisial. Kende ta join nos aki rato nos ta wak hasi ons kombersá ku Liliana tambe. Slayman, ta keda ta bon. E ta na kaminda kaba, kila bo a bin kombersá ku nos. Hi! Ta keda minder kaba ku Liliana tambe di bia? Liliana, pa lokual ta bira e lokual ta temporada ku falta, nos falta un siman mas basikamente pa lokual ta bira nos paradanan. E mensahe, nos a kombersá ku Lito tambe, el a duna kla respal pa lokual ta bira e parti di kontrol ku ta tuma lugar. Pero bon mensahe wòrdu kinan pa nos komunidat ku ta skuchando nos pa e último siman di Aruba su karnaval? Pa kuminsá, awe, bondia, e parada ta último parada di nos muchanan. Laga e muchanan gos'é, esei ta importante. Mayornan tambe, pa e next paradanan, purba di pone algu ariba bo yu, seto un steker, un badge, algu ku nòmber, ku number telefòn, pasobra nos a pasa ku nos mes ku ayera un mucha a pèrdè, i bor a bo wak e pániko ku e tin, e trauma ku e ta keda ku nele, e momentonan no ta kòrda nada. Des please haciele pasobra dor di multitud ora bon e mucha ta chikito e ta raak den paniek e bon ke mucha kia haci el a bati na porta di e auto di polis y bisa bisa nan pa busca su mayornan den menos di un dies minut tur el a hae topa su mayornan tambe pa loke ta e otro parada nan please nos ta pidi e coportacion esey pa nos ta importante tambe un cos cu nos kier ke pa tur hende na banda tene cuenta cune cu ora e parada pasa abo cu ta na banda cu tin music ta paguele. P'esei ora polis pasa i nan duna nan bo promé warschuwing di dos, di tres no tin warschuwing mas. E ora bo ta haya bo obligá di bai join e bus di ambiente pa faya bo haya i sòrt pa bo tin bo karchi pero ku plaka riba djeli. Riba radio nos a complement e manera ku bo esei bata me e kampaña di konsientisashon tambe hinkando lokual den un poko humor ban pone esei di kinan pa e mensahe por yega mas klair as bata me pa lokual ta bini parti di e prevenshon. Liliana un otro pregunta tin un radio pa Tukos kaba, dus lokual ta e parada. Y como ta mekemento di momitor? Sí, loke ta e parada, e vergunning ta, dus e timeframe ta di dos or, kila sali net, y e ta kaba seis or, dus fecha eynan tin e esunnan cu kier bay Carnaval Village pa join e kimamento di momito, mag di haciele, y mi ta kere, comprendiendo ook Darren, e kier kimele mas trempan, mirando ke muchanan ainda ta riba calle pa nan bay sosega. Dus nos ta calcula pa shete or, shete or y pasa, e momito mesra worde kima, y te otro aña nos ta wak e bek. Tremendo Liana, danki pa join nos. Danki na boso, tur kos bon. Thank you. Esey ta sigur di Liana, ma kende ta lokual ta vise vocero tambe di lokual ta nos cuerpo policial el a el a bisa e mensahe kla despues eslen pa lokual ta bira e prevencion pa lokual ta nos muchanan pero tambe pa laga nan enjoy lokual ta e parada pero consciente naturalmente. Correcto correcto el a duna un par di tips hopi valioso pa e mayornan mi ta kere ta bon pa nos repeti corda ma ora bo ta bay parada grandinan cu bo ta bay cu bo yunan make sure cu bo ta duna nan banchi of algo Komo tin bo numero di telefon riba dje pa asina si en kaso algo pasa nan por haya abo komo mayor. Exactamente. Nos ta bai kimando rato pasobra nos ta bai laga nos televidentenan tin un bista riba locual ta mira nos momito cu ta ser kima tambe mas aki rato. Manera cu ta cos caba es ley nos tin ki momento di momito nos tin locual ta momento kinan mes nos ta wak ami ta e hopi hopi nice mes estilo cu e artista ta traha locual ta e mom of e momito tambe cu lo mes ta wor kima na final di cada temporada. Tremendo, tremendo. Tambe nos ta wak net net patras di momito. Nos ta wak tambe lokual ta bira nos Prins i Pancho. Ma den nan stul dja e presenta mi ta e ho e ta un super nice mes. Komodo, hopi komodo. Hopi komodo. Mi mester yu un rato despues di e werk a bira. Seguramente nos ta wak lokual ta e parada aktualmente riba un speed manera ku nos ta ekspekta mes Leen. Riba un speed relativamente rustig pa tur hende tambe por enjoy kada momento. Ta hasi hopi kalor awe, dus si bo tin e sunblock bay de hand, un tele bon pasobra ku ta hasi hopi kalor mes awe riba e dushi djadomingu kinan. Nos ta wak tambe lokual ta mas di e royaltiesnan. Nos tin, entre otro, e reinannan tambe. Nos ta wak di Leo, mi ta wak lokual ta nos señora Karnaval. En todo kaso, a keda nos wak si nos a kombersá kuné? Esei por kombersá kuné tambe un rato. Nos tin tambe lokual ta bira mas di nos reinanan tambe. Kende ta den e parada. Super nice mes e parti kinan carosa kinan lo cual ta super super bonita specialmente pa nos Prensi Pancho so awe nan ta worde trata como royalties Correcto manera cu nan ta correcto. super super nice Super leuk. super leuk mes y cada den otro den e caso kinan mi ta kere nos ta conversa ah nos wak si nos ta hay un chance tambe pa conversa cu ah lo cual ta nos vice presidente di smaak nos wak si un chance un rato nos wak e ta druk druk completo. Nos ta wak si nos por kombersá ku nesei un rato si nikinan pa nos por sa tambe kon ta bayendo ku lokual di preparashon e último simanshonnan, último siman di karnaval na kaminda. Asina ta nos wak si nos ta kombersá ku Sherry. Nos ta kombersá ku Sheraldin un rato si nikinan tambe. Kende ta huntu ku nos? Visepresidente di Smaak Sheraldin. Un tremendo Lightning Parade, un tremendo Juven Morning. Mi ta kere smak ta super contento cu e resultado teg ora aki. Correctamente Brian, bon dia, bon tardi na bo televidentenan di Diario TV. Nos ta contento, nos ta cansa, nos ta contento, trahando cu hopi duro, cu hopi amor y cariño. E awe nos a traha un momo tambe, e momito tey caba. Awor i maha e komentario ku e momito ta grandi. Bini no, pastor e ta riba verhoge, besei. Pero di bèdad awe e muchanan ta bai um nan ta bai kima momito tambe, esei ke mester ku e parti di infantil e ta kaba, anto e grandenen ta sigui. Atrobe awe nos tin e gruponan riba kayanan den Bosal, nos tin um Massive awe, e chikitinnan i e grandinan, nos Royaltiesnan, nos tin TOB su Reina. Cu ta reina e carnaval di mucha. Nos tin Don Flip, nos tin Champain. Bo mes sa tur e cuatro gruponan tur hende t'ey. Dus nos ta all out bele. Y Centro y Barrio Noord t'ey presente na San Nicolas completico. Tremendo. Hopi forsa y hopi exito p'e ultimo siman. Hopi danki Brian. Abo tambe happy carnaval. Thank you. Sey sigur ta nos vice presidente di smaak. Nos ta bay pasa di biaba locual t'e ambiente cu massive brass band.

Nos tin lo cual retrata gina nos reina juvenil. Conta bay como está pasando. Bontari, bontari, mi está pasando super, super leuk. Y como a bay de parada de awe, bosa ya cabe la cabe cuminsa, pero sa que de e di dos children's parade pabo y ainda bo falta dos parada mas pa bay. Kon bo ta sinti? Kon bo ta sinti ku lokual ta trata tur e paradanan, e ambiente? Konta, konta nos un tiki mas di lokual ta trata bo eksperiensia. Wèl, te ainda tur kos ta poniendo super, super leuk. Mi ta gosando hopi. Dje si ya e ta birando tris pasobra ya karnaval ta yegando su final. Pero manera awe tur kos ta poniendo super, super leuk. Nan ta tokando super, super bon. Entonces ami ta gosando tòt en mèt. I bo tin algun mensahe pa kalkier hende, e efonan òf kalkier hubenil òf infantil ku ke bai partisipá? Ki mensahe lo bo ke duna nan? Corda cu Carnaval ta nos celebracion, ba celebre cu cinco clase di discusion y hopen si bo tin gana bo tambe por persevera. Danki. Perfecto, danki, nos ta desea bo tur cos bon y bay enjoy bo parada. Y nos ta sigui así namas cu mas ambiente di Quality Brass Band.

òf tambe den parada. Nos traso sin TOB. TOB ta e grupo tambe di nos Reina Infantil, pero nos tin e Soca King tambe den e banda Enfusion. Asina tambe nos tin lokual ta e promé ratonan tambe, pa lokual ta bira e promé outonan, e promé, amo a desir ke e banner, tradishonalmente e banner di lus bunita, pa lokual ta bira TOB. Pa awor ke nos ta bai pa un break komersial, manera ku nos bin bèk, nos tin e promé grupo di Aruba su Karnaval di Mucha, aki na San Nikolas. Diario TV, Kanal kuarenta i ocho.

Paya tu caminda Seitar Bula de bula bo Ban goza Seitar Ha! Seitar bo sponsor oficial den Carnaval sesenta i nuebe. Creando conexion. Carnaval sesenta i nuebe a yega y Do It Center ta den full swing pa bo jug, bo stoel, bo cervez, snacks, chips y pa bo coy bebenan pa asina bo bay den parada of na banda bo ta haya na Super Do It Center. Nan tin tumblernan tambe pa bo koe bebe keda friu friu. I si ta riba beach bo ka bai disfruta e temporada aki, tambe nan tin diferente artíkulonan leuk pa bai beach. Nan sekshon di supermerkado ta bon surtí i departamento di material pa bo trailer, karosa, road fiets tambe ta kla bon ekipá pa yuda bo ku tur loke bo mester pa hasi e temporada aki di karnaval uno yená ku ambiente. Super Duet Center ta situá na Shaba. Kamakuri i tambe na Savaneta. Kumpra un bril di bista ta algu personal. Esaki ta afektá e manera di wak mundu i e manera ku e mundu ta mira bo. Mayoria bril ta fungi pa mehorá bo vishon, pero un bril bon eskohí lo mehorá e konfiansa den bo mes. Nan ta un ekstenshon di bo personalidat i lo bo bisa, Sí, mi tambe tin un wild side! Na Aruba Vision Center nos segurá bo ku bo lo bai ku mas ku dies ombrel. Nos segurá bo ku bo lo bai ku e mihó vershon di bo. AMC Unicon Carnival Deal. Awo cu trinta por ciento di descuento riba credito di djis dos luna of mas y dies por ciento di descuento riba compra cash. Cumpra y haya gift cards di Optica Unicon na balor di shen florin. Pasa wak e clearance sale riba selected items na Mega Store riba Boulevard, Dakota y San Nicolas. Carnival Deals di AMC Unicon, pa biba miho. Hoben, nos ta e futuro di nos pais. Hoben, nos ta e speransa. Hoben, nos ta orguyonan di nos pais. No laga e temporada di Carnaval stroba nos di focus riba nos prioridad y nos soñonan. E temporada di Carnaval ta pasa bay y sigur lo bolbe. P'esey hoben, Pone bo soñonan semper na promé lugar. Proteha bo kurpa. Gosa di Karnaval sesenta i nuebe sanamente! Paso hoben, nos ta e karanan di Aruba! Un mensahe di Reina Principancho Juvenil binti binti tres.

Patras di nos sintí obi den e kasokinan ku ta e promé grupo ofisial pa lokual ta bira nos karnaval. Korekto, tremendo ambiente, bo ta wak tur esnan ta gosando, bo ta wak e muchanan ta gosando di nan parada. Tremendo ambiente! Exactamente, e sol a mane tap un tiki, sa bon noticia pa nos y tambe pa nos muchanan. Rat nos traso sin e prome carroza, laga nos laga nos televidentenan tambe tur un bista pa locual ta bira e prome carroza di e grupo TOB. Kende tin nos reinan infantil tambe den e kaso ke? Nos a wak sigur un karosa ku fantasia di e payaso. Bo ta wak e payaso delanti. Bo ta wak tambe un diferente kombinashon di kolor. pa lokual ta bira su karosa una beyesa i e tambe gosando tremendo pa lokual ta nos reina infantil. Nos reina infantil ta enjoying, e ta gosando lokual ta trata su parada. Ashley, tin un rumor ku nos ta bai wak bo pa reina otro aña, ata kiko? No, no, reina no, señora.

Sigores Lane, un uh, tremendo ambiente mes que grupo que nan. Grupo de nos reina de carnaval, grupo que está nos parada. Bom ambiente, sección, massa. Correcto, e ambiente ta total y nos no por laga fo tambe e bailanan, e coreografianan con tur e muchanan ta anima y nan ta baila juntamente. Osea e temponan a yanas pasa e Boom Bam oke, Boom Bam ta cay ebao na e bor ta keda. Apenas ta tres aña pasa.

Usa lo cual ta bira e local ta proteccion pa e orea. Den nos caso nos ta transmiti ando trahando n'e caso aki. Pero si bo ta den parada net patras di e banda usa lo cual ta bira bo earplugs nan tambe hopi importante pa lo cual ta bira enjoy bo carnaval sanamente. Correcto, sanamente y cu hopi ambiente. Tremendo ambiente mes. Vamo un break comercial aki rato. Mira nos back nos tin mas vivo y directo aki na mes Norte di San Nicolas. Diario TV, Canal cuarenta y ocho, hunto cu bo.

Karnaval sesenta i nuebe a yega i Do It Center ta den full swing pa bo jurk, bo stoel, bo serbes, snacks, chips i pa bo koi bebenan pa asina bo bai den parada òf na banda bo ta haya na Super Do It Center. Nan tin tumblernan tambe pa bo koe bebe keda friu friu. I si ta riba beach bo ka bai disfruta e temporada aki, tambe nan tin diferente artíkulonan leuk pa bai beach. Nan sekshon di supermerkado ta bon surtí i departamento di material pa bo trailer, karosa, road piss tambe ta kla bon ekipá pa yuda bo ku tur loke bo mester pa hasi e temporada aki di karnaval uno yená ku ambiente. Super Duet Center ta situá na Shaba. Kamakuri i tambe na Savaneta. Kumpra un bril di bista ta algu personal. Esaki ta afektá e manera di wak mundu i e manera ku e mundu ta mira bo. Mayoria bril ta fungi pa mehorá bo vishon, pero un bril bon eskuhí lo mehorá e konfiansa den bo mes. Nan ta un ekstenshon di bo personalidat i lo bo bisa, Sí, mi tambe tin un wild side! Na Aruba Vision Center nos segurá bo ku bo lo bai ku mas ku dies ombrel. Nos segurá bo ku bo lo bai ku e mihó vershon di bo. AMC Unicon Carnaval Deal. Awo cu trinta por ciento di descuento riba credito di djis dos luna of mas y dies por ciento di descuento riba compra cash. Compra y haya gift cards di Optica Unicon na balor di shen florin. Pasa wak e clearance sale riba selected items na Mega Store riba Boulevard, Dakota y San Nicolas. Carnaval Deals di AMC Unicon, pa biba miho. Hoben, nos ta e futuro di nos pais. Hoben, nos ta e speransa. Hoben, nos ta orguyonan di nos pais. No laga e temporada di carnaval stroba nos di focus riba nos prioridad y nos soñonan. E temporada di carnaval ta pasa bay y sigur lo bolbe. P'esey hoben, Pone bo soñonan semper na promé lugar. Proteha bo kurpa. Gosa di Karnaval sesenta i nuebe sanamente! Pa su hóben, nos ta e karanan di Aruba. Un mensahe di Reina Principancho Juvenil binti binti tres. Diario TV, Canal cuarenta y ocho, hunto cu bo. Esnan ta mirando a través de Diario TV. Nos está quedando en tremendo ambiente. Ya nos acaba de WAC, el grupo de TOB pasa y nos tiene nos trata, lo cual te trata Don Flip. Tremendo ambiente ya bo por scucha nan den background caba. Un banda sigur cu Maketo bay tey ta Youth Extreme. Nan a gana banda den casagunan pa locual de banda cu a gana e Battle of the Bands tambe cu Chill y tambe Drive In. Y awor que nan pone no brente completo mane cu ta cu Sima tambe. Sima pasa nos a wak e muchanan ta literalmente riba e paso di e cancion. Ke men hopi hopi nice mes pa locual de Pere Grupacion kinan cu ta Don Flip Carnival Group. Ya nos raza ta wak tambe, nos ta wak poko a poko ta mehekando serka lokual ta bira e opening banner pa lokual ta bira e agrupashon kinan e sentrifiká nos tin Don Flep, nos tin Champain ta nèks na despues dje i nos tin Sentro Bario Nòrt tambe ku ta e último agrupashon pa lokual ta bira nos Karnaval di Mucha. Manera ku nos kuerp polisial tambe a indiká Eslein manera ku ta kos kaba ta bai kima momito i Karnaval di Muchanan a terminá tambe ofisialmente. Korekto. I ku nan dia òf pa nan por deskansá. Asina otro aña nan por bin bin bek atrobe cu mas ambiente. Exactamente. No libida cu maña ta dia liber pa nan, Carmen. Mooi sa nan ta den ambiente completo pa locual ta bira e parada. Lo sa cu nos televidentenan tambe tin un bista riba locual ta bira e prome ratonan tambe di e grupacion akinan cu ta Don Flip Carnival Group. Nos di lanti nos ta wak e fantasia di Lego ku ta bezig ta dominá tambe. Nos ta wak kinan nèt mucha hòmber kinan mei ku ta dominá kompleto. Dominá kaya kompleto ku e Lego bunita mei siká den otro. Body piece i tur kos. Yes. Body piece super bunita. Patras nos ta wak kolornan ros tambe blau ta resaltá. Dus ta un ambiente kompleto. Korekto. Mi ta mi ta mirando kaba ya kaba tur e otro kolornan ta bin. Y bo ta wak e tema tambe. Y nos ta bay pasa tambe pa locual ta tata e sorteo di loto. Canal 48, hunto cu bo. Bon tarde televidentenan, bon bini na otro sorteo presenta pa Betway Lottery. Awe ta dies dos di februari dos mil binti dos. Mi kier desea boso e suerte y nos ta bay pa e prome preme di diario.